Taatu nutti ajoota. Amma gaa akkanatti waayii jira. Laal. Maal goote? Ahaa, gurummaa qabdi jechuun mucayyoon kun gowwaa wayiiti.

Xuuxaa altu. Horameen laqumaa miti bara. Harjoon jiraa bitti, harjoon jiraa bitti. Ati oggoon naa kan maallaqa siin jee. Maallaqa jee maaf fitee naan bitta horameen linu jira. Isii biran deema, isii biran deemaan. Waayoo tiya mee gattaa wayiin sii maalaan dhagee. Mee gorsa haadhaan didaniiti laa. Dur seenaa takkaa jira dur. Mala kan yoo reefu

Emi yaa emi mee. Waan isiin jee gaasamtu yoo san eegaltee dubbiin tee naan taane ani. Sii galee. "Ee, Sii taate. Intanna dhagaa isiin jee aduun sitti hima. Laa siifin himaa dhagee hamtuuti. Suurattiin si gosa akkaan sin lallabee siin lolu nan godhani.

Yoo ammoo if kabajjee bakka dhiirtii teessan teen yoo ati amma dhiirtii as taa'u jirti dhiirtii goo as taa'u jirti yoo asii ka'an yoo ati dhuftee as teesse dubrummaan tee ni batti. Kottee lafaatu. Saniifuu dubrummaa tee jabeessidha. Akkatti shurufkaa dhiiraa takka si bira kottallee gizee inni asiin dhufe ati achiin fiigii kotti hayaa. Uummatiyya uummatiyya ati akkasin ni fiigda. Ee gaafa dur ani akkasumatti hin fiigala bakka dhiirti irraa haate gadi hin taa'u bakka inni itti dhiyaate itti hin dhiyaadhu akkanaa siin jaala akkasitti kabajaan kun alhamdulillah as ga'ee jira sii galtee. Uummatiyya duruma yoo adii kutte eessa deemti eessa kutti. Sirraa kutti hin agartuu. Sumarraa kuttee piyu dhabam. Ganaa namni akkatti geeleen tee taammachi jala deemtu sun si dheessiti. Hiriyoonni kee ka mana quraanaa ii, si ja'anii ati gizee hunda numa moocha jechuudha. Kuttee ganaa hin deebitu hin nagartu. Ani ani ani gowwaa miti ummati yaa ni hin fida.

laal intalti abalu intalti abalu inta maqaa keenya nun balleessin eega rabbiin sinaa kanneefu alhamdulillaahi hoomaa siin ja'u tana fuudhiiti deebii siin ja'a ammaas gabbaba'uu hin addummeessin ati laal waan xuxxuutan kana feeta waan xuxxuutan kanaa sifirraa xiqqeessi ayyuti siidhaame afooshaan dhaggeessaa jirtiiti si wajjiin dubbiitu maalu dubbii yoo asiisitti himan asisseentu

Hin qabdu?
Ee nan baafne ummaan tiyya. Bareedduuf kana nyaadhuti. Nyaata ati feete waan barbaadde illee siif hin bita tole waan ati feete. Si taphachiisa siif bita tole. Tole
Amma kana malee kan biraa hin fedhu. hin feetu.
Okay. Nyaadhu tole siif bita waan barbaadde tole. Ka- Ka biraa maal ta'a? Waan biraa siif bita waan feete. Um,

Abburu dhaabbatu. Maal taate? Ani uummanti yeroo dhiira bira dhayite dubrummaan sirraa fuudhamti naan jette yoo akkatti mukaa baatee hoo. Akkas hin jettee?
Ammaan tana dubrummaa tiyya adireef akkana akkana na goote akkana na goote. Eewwa. Kaniifuu dubrummaa tiyya deebii naa deebisan dubrummaa tiyya deebii naa deebisu ummaan nan deebisu deebii naa deebisu deebii naa deebisu.
Ahaa, durummaa qabdi jechuun mucayyoon tun gowwaa wayiiti. Deebisuufi qaba. Siif deebisaa ree? Eegas naa deebis deebi naa deebis. Tole beenu naa wajjin sii deebisa tole. Amma nan tuqin daranuu. Sintuqu sintuqu sintuqu si jalaa si sote beeta. Si jalaa gasiite. Ol sii deebisa tole. Beenu. Siif hin deebisaa beenu. Naa naa deebisuu ni beektaa. Ni beekan. Beenu ana bira jirtii mina sii deebisa koo tureef na sirraa fuudhe. Asuma naa kan asuma naa kan. Asitti miti asitti na biraa si harkaa fudhata arganii.

Osii deebitee yoo takka rakkatu tole. Wallahi.
Atummaan qofti waan aangoo dhiisnee qofti tole jette. Awwaaniin godhamu diinan deestu amma na Beeke. godhamu mana deestu.
Eh, Kanaafuu itti mun qabdu. Ana iddoo sii deebisa bakka isiin sochooterra. Ni sosoote xiqqoo beektaa? Xiqqooma bakka sii deebisa tole. Okay? Gati itti mooli. Garsiiste beektaa? Ana osii deebisa. Kanaafuu ati waan takka hin jedhin. Umma kiyya deemu. Eh, Mm. mm.

Sirraa fudhan hin jenne saniifu gurbaan na bira kute akkasi gurbaan jala deemeetiin jala kutte dirqiidhaan itti boo'eetti boo'eetti boo'eetti boo'eetti boo'ee ati nan dhiiftu jeetiin ati gaafa deemu bira na kennite nan dhiiftu dirqiin irraa fide jee jala deemee itti boo'eetti boo'ee akkana taanaan kalaas kootu naan jee lubban naa bitee mana isaa wajjin deemnee warra